wenda kuga ũũ, wa mbere kaunti ya mũrang'a ĩtwendete iheo na njĩra nene na nĩ kuga ũũ mwana ũyũ ndakarĩa irio mũthenya ona ũmwe itarĩ ikondo na ũndũ ũcio nĩ wangeni mũno

Haya, thengio muno makiria mwiroreri wa Kezia Kariuki Original kuria mwena wa YouTube. Ni thengio muno ni gwitikira gu subscribe na ni njui ni uthiaga na mbere na gu share gu share gu share rugano rwakwa maita maingi uria ungihota nigetha tuthie na mbere na kumiriria andu aingi o uria tungikihota. Twina mundu gwitwa Charles Kamodo, neno ni part 2 ya Charles Kamodo angikorwo ndonete part 1 Nĩ ũrabatara kwamba gũthiĩ wĩyonere part 1 thĩinĩ wa YouTube channel yakwa Kezia wa Kariũki na thutha ũcio gĩũke ũkĩrũmĩrĩre nĩgetha ũthiĩ na mbere na rũgano thĩinĩ wa part 2. Rĩu niĩ nĩ ndakena mũno makĩria nĩ ũndũ wa rũgano rũrĩa wagĩtũhete thĩinĩ wa part one. Ĩĩ. Na niĩ nĩ ngwenda rĩu tũingĩre thĩinĩ wa part two. Rĩu nĩ Ehe. wagimara Ĩĩ. na wagĩũka Nairobi. Ĩĩ. Nĩ kĩĩ gĩkĩ gĩakũrehe Nairobi kana woka Nairobi atĩa na wa hit na nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũrũ wainire? Ah, ndoka nairobi na njĩra ĩno Ehe. ndathire ũhiki eh, kũrĩa gwitũ njeti yes ndathiĩ ũhiki ngĩkĩina rwĩmbo ĩĩ nĩ ndakĩrĩ mũini hau kabere Mhm. Eh, o- ĩ nyĩmbo ciene ĩĩ ngakĩina nyũmba cia ndũrĩrĩ na kĩ nĩ ikamemendwo na ĩĩ kĩ na mahiga rĩu rĩ ah, ngĩkĩina ũhiki yes ndaina ũhiki ndetĩtwo rĩ Mm. ngwĩciria mũhiki akĩgwa na neti Atĩ atĩa? Nĩ ũrĩa acanjamũkĩte tondũ rĩu nĩ nderĩtwo atĩrĩrĩ, ũgoka ũkenie andũ, ũgoka wĩne ũhiki witũ. Ĩĩ, we nawe ũgĩthiĩ ũkĩharĩria. Rĩu nani ngĩthiĩ. Kũrũnda mũhiki. Ayayayaya, agũire ũhoro mũnene. Yes. Rĩu rĩ, agwa rĩ, eh, ngwĩciria andũ nĩ makenire mũno na hau nĩho eh, mũbango wa gũka Nyairobi ũkwanjia. Ĩĩ. Pastor wetagwo Pastor Mburu niwe mm -hmm. woririe werire andu acio tondu muinagirwo by the way mugatiga kamundu oro uguo ri mm. atari na kanyamu ri e. e, twamubangira mucango wake e, ake e, aine ri mm -hmm. kana ahote kuruta nyimbo ri e. mugoka oro uguo mukenete oro uguo yes na riu nirio gwagituikire ni kwabangwo e, ngitunya no hiki Ũkĩanjia rĩu kũgĩagĩthia gĩtĩo thĩinĩ wa ũhiki ũyũ, Ĩĩ. ũkona eh, for example ũkaigua "Eh, njĩtagwo nyina njung'e nĩ ithuĩ tũkarũgamĩrĩra angĩkorwo nĩ gũkarĩo rĩu Ĩĩ. nĩwona rĩu Ĩĩ, andũ ũgĩkĩ- makĩĩrutĩra. Ĩĩ, Ehe. andũ magĩkĩrutĩra Yes. ageni a gĩtĩo nĩ aya atĩ nĩ niĩ ngacabithia kandi Ehe. rĩu ũ- na njĩra nguhĩ nĩ kuga harambĩ nĩ yagĩbangirwo thĩinĩ wa ũhiki ũcio Yes. na yabangwo gũgĩtuĩka rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ eh, nä ngå gä å ka nyairobi mhm. nyairobi nakuo ndoka kå twamenyanĩte na mũndũ ũmwe rĩu ngĩũka boarding and lodging gwake gũikaraga kuo gĩkĩamba rĩu gũgĩikaraga kũu mĩeri ĩigana ũna mhm. rĩu thutha ũcio rĩ agĩkĩndwara handũ kanyũmba rĩu ndakĩhota kũrekondi nyĩmbo rĩ mm. eh, rĩu nĩkuo njikaraga nginya ũmũthĩ nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũrũ waina rwagĩa cama mũno nginya kamũndũ amenyeka Rwĩmbo rũrĩa ndainire rũkĩgĩa cama na ndarutĩte o 2013 rĩ, Ehe, rwĩtagwo kenera Ngai. ta tũinire gĩbungo kĩmwe na chorus. Inagwo na ũnjĩtĩkĩria hũthĩre Ĩ, microphone ĩ, ĩno. mĩgũtha gũthĩ ũrore kana ĩ sawa. Ĩ. One, two. Ũreira nĩkĩ we tondũ ndũrĩ

Ũrĩ na mbanjero kenera Ngai we wĩna magũrũ. Mũrũri naguo rĩ. Katarĩ ũrĩa wĩra waku. Ndagũthaitha kũruta nyamũ ĩno mũbango mhm. Rĩu mũndũ gwĩtwo kamũndũ ndĩrenda kũria kĩũria atĩrĩrĩ. Ndĩ mũini ona niĩ na nĩ njũĩ atĩ mũini nĩgetha ine rĩ no nginya wambe ũkorwo na thauti na rwĩmbo rũu ũrwandĩke nĩgetha ũthiĩ naruo studio na ũnjĩrie ndũrona. Wĩkaga atĩa? Ndirĩ ndandĩka mm.

Mohoro na njĩra nguhĩ mũthomi nĩ niĩ Charles Kamondo ka mbere kwarĩ mũkami njogwa ikarĩire njege mũrũthi wĩroreire gĩkeno kĩnene na ndũhiũ nĩ kĩgũmĩire ah, nĩ kĩgũmĩire YouTube channel ya Kesii ya Kariuki hĩndĩ ĩrĩa mũini ngũthi Charles Kamondo ka mbere kwarĩ agekinyirie na gũkũmemerekia ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa akagathĩrĩirio nĩ atongoria matiganĩte hamwe nao mũtongoria ũĩkaine ta Gavana wa hau kabere woĩkaine ta

Na nĩ ũra ndĩ ngaba eh, no nginya wonanie kũnyiaga na nĩ atĩa eh? Hakĩrĩ ũguo atongoria matiganĩte nĩ magathĩrĩirie Kamondo hamwe nao ngabana Mwangi wa Iria ta ũrĩa aratarĩria na kuga mwana ũyũ no nginya angĩgunĩka na kĩndũ kĩho akũgweta gwenda kuga ũũ, wa mbere kaunti ya Mũrang'a nĩ twendete iheo na njĩra nene na nĩ kuga ũũ mwana ũyũ ndakarĩa irio mũthenya ona ũmwe itarĩ ikondo na ũndũ ũcio nĩ wangeni mũno wa mwana ũyũ tũgĩthiĩ na mbere tuoe mĩario ya mũnini wa mũthamaki wa bũrũri ũyũ ũrĩa ũrenda kũnyitĩrĩra kamondo na njĩra nene tũigue mĩario ya ngĩ

nĩcio icio irio nĩcioka metha-inĩ mũndũ anjagio hanini Eh. rĩrĩ ngĩmithia gaũcaria Rĩu, nĩ kuga na njangu nĩ Atĩrĩrĩ. tũgũthiĩ Mm. Ĩĩ. Ĩĩ, ndaiga wĩ wa nyingĩ Yes. kamondo Mm. na nĩ rwĩmbo rũrĩkũ rũngĩ wainire rũkĩmenyekana rwĩmbo he rwĩho rwĩtagwo kwa ngai gũtirĩ maithori thĩinĩ wa albamu ĩyo ya kenera gĩbungo na chorus

Maithori kwa ngoma ũkamũgaya kĩ maithori. Wow. Thank you. Na nyĩmbo ciaku nĩ ciũĩkaine mũno. Nĩguo. Na he hĩndĩ ũgĩthiaga kũndũ magongona-inĩ ũkaina ũkaigua andũ magũkenereire na njĩra nene Ĩ- mũno ĩ. ũkaigua makenete mũno nĩ Na gũkuonaga. makamunda megariũrĩre. Ĩ. Nĩguo. Ehe.

ndĩa nyama wow thank Yes. you na ũgagĩcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa ũhoro ũcio Ĩĩ, mũno kamondo mũno. kwĩna andũ aingĩ mũno ta rĩu ũngĩcera taũni ya nairobi Ĩĩ, nĩ ũkoraga kwĩna andũ maigĩtwo barabara-inĩ ĩĩ, andũ disabled Ĩĩ. mahoe nĩguo angĩ nĩ magĩthiaga makĩhoyaga Ĩĩ. andũ acio ũngĩenda kũmera atĩa kana ũngĩcemania na andũ ta acio marokaga o kĩroko makaigwo handũ mathiĩ mahoya ũngĩmera atĩa andå acio rä Wa mbere no nyende kũmenya kũrĩa maimĩte tondũ nakuo bũrũri ũyũ witũ rĩ mhm. no ũrĩ biacara ingĩ Eh, o toguo ndakwĩra mũndũ wĩna wathe kaingĩ rĩngĩ nĩ onekaga e nduka e ikuĩte rĩngĩ ũgakorwo na andũ acio na angĩ ti agũkũ mhm, maumĩte bũrũri wa nja maumĩte bũrũri wa nja magoka makarehwo mhm.

yugaga atĩ na warĩa atumumu nĩ ngũmagereria tũcĩra wow. tũrĩa matahũthĩrĩte kũgera mm -hmm. ũguo na atĩ na njoke ndĩmarũngarĩrie njĩra ciao yes. ũguo nĩguo ngeka na thitigithĩri wow. koguo rĩ mm -hmm. we ũtumumanĩirwo nĩ njĩra rĩ mm. tanjia kaũndũ wow. ũige ngai ho thank you na wone akirungaria njira eh, wone akirungaria njira na ni ndaigwa wagweta he andu agweta deputy ni okite kana no uramwetha ucio ndimwethete nake Ehe. na ndiageria kũngunguĩka ndwara kwene koguo kwa hivyo mi naomba Ũgekora kwene. Ii, no uretha mundu mimi na ate o o o ukugaga uria eh o munyitĩrĩri wa thirikari ĩni ndigwire wa Nĩwe mwe na nĩwe hangi megũkaga o my deputy eh ah enjĩra enjĩra okĩte no rĩu nĩ ta muoneku aya

taikia mbothe hanini tũigue anga ngwire Taikia- laini taikia- iria ndahũthĩrire Ĩ, ta hũthĩra onokorwo nĩ mwĩcia ĩmwe ndahũthĩrire ndĩ thĩinĩ wa roho rĩu rĩ no- no ngererire Eh, ĩĩ no rĩu reke ngĩkwĩre atĩrĩrĩ eh, ũcio nĩwe na na ndũ- by the way na ndĩraigĩte handũ handũ hangĩ ĩ, Na andũ angĩ rĩngĩ na rĩngĩ tondũ nĩ ngũgĩthomerwo nĩ ngĩhũthagĩra nenda ngakĩrorerwo Ĩĩ. mareciria atĩ ndonaga Ehe. ũcio nĩ mũndũ wonaga Onaga biũ. na nĩ riũa Na onaga onaga rũciũ aikarĩte haha. ũhoro mũnene reke ngwĩre Ĩĩ. nũ oigire atĩ atĩ atĩ atĩ andũ arĩa matona no nginya one mũndũ ũtarona Ĩĩ. Nĩ mũmanji nũ oigire Nũ waugĩte?

Wow, thengio mũno etagwo Kamondo. Ĩĩ, koguo Ũkwenda nĩ- kwĩra nĩ- andũ nĩ- atĩa ũtanarĩ ona ũta- o he kaũndũ kugaga. koguo rĩ nĩ nĩ ndakĩgeithia purity Eh, harĩa Purity rĩ geithĩka Purity. no tũrathambia pamu mwarĩ wa karanga na njuĩrĩ ici cigwagĩra mũgongo abai tũgoka gũka. ndakwĩra Ĩĩ. na nĩ mũwembu ĩ Ĩĩ, nĩ mũwembu. nĩ mũwembu Abai mũndũ wa ĩ ngai Ngai. mwathani Ĩĩ. Ah, hau nĩ hega Eh. rĩu rĩ Yes. nĩ njũĩ kwĩna andũ aingĩ mũno mangĩenda gũgwĩta magongona kwĩna andũ Eh. maratwĩrorera kuma nja wa bũrũri Eh. na no mende hihi moka kenya makuone Eh. ona kana marĩ o kũu makwarĩrie Eh. nĩ ũkũmahe namba kana ũkũmera Namba magwethe na ngũma- makinya reke ngũhe ũhoro Eh. ndĩramahe nginya ya kĩratũ Eh. ya kĩratũ nĩ ithathatũ Ĩ, ya thimũ nĩ 07 03 748

ĩtagwo Charles Kamiondo official. Official, eh, ni. Yes. Yes. Thank you. Yeah. Na nĩ ngatho cia mwanya mũno makĩria nĩ ũndũ wa gũtwĩrorera na nĩ njũĩ no wagĩa na kamwĩhoko ona wakĩmenya atĩ gũkorwo wĩna wathe ti kuga atĩ ndũrĩ muoyo ũrĩ o muoyo na nĩ wĩna mweke kana mĩeke mĩingĩ mũno mũno ya gũkorwo ũgĩkũria na gwĩka maũndũ marĩa magĩrĩire na Ngai no agũthiĩ na mbere na gũkũrathima nĩ ũndũ wa kwĩĩtĩkĩra na gũ focus na mũtũrĩre waku na kũrora maũndũ marĩa makwagĩrĩire mũno thĩinĩ wa mũtũrĩre ũkamekĩrĩra gũkĩra marĩa matarakwagĩrĩra. Na Ngai wa muoyo akũrathime mũno nĩ gwĩtĩkĩra gũ subscribe thĩinĩ wa channel yakwa Kezia wa Kariuki official kana original. Thiĩ wethe Kezia wa Kariuki original thĩinĩ wa YouTube. Wona wanyona ũ subscribe hutia ka kengere karĩa kandĩkĩtwo notification na ũga share rũgano rwakwa maita maingĩ o ũrĩa ũngĩhota nĩgetha andũ aingĩ makorwo makĩrorera kana makĩyonera ndeto ĩno njega. Ndũkae kũriganĩrwo nĩ ngũthiĩ na mbere na gũkũrehera ageni angĩ aingĩ, nĩ ngũthiĩ na mbere na gũkwarĩria nĩ getha gũtigĩrĩra atĩ ngoro yaku no ĩrathiĩ na mbere na kũgĩa na mwĩhoko. Thengiũ mũno makĩria, nĩ ngwendete.